Lumone pa Acholi ene jo ma gitye ka nyibo lumeroko i lobo Acholi. Lumone pa Acholi ene jo ma gitye ka nyibo merok i lobo Acholi. Dong lumeroko pa Acholi nyo lumerok pa Acholi ene nga? Lumeroko paconi en aye Balalu, en aye nyang kole, ma yam gubedo ka timo tek gungo i lobo Acholi, ma yam guyako dyangiwa i lobo Acholi, ma yam gubedo ka pyelo ka pyelo i moko i lobo Acholi. Tin kombedo dok gudugu Gitye ka gamo ngom pa Acholi. Gitye ka kwato dyangigi atye i lobo Acholi. Gitye ka kwato en dyangi ma guyako ki bot Acholi-ni atye i lobo Acholi. Kwato dyang i ngom pa wod Acholi, kwanyo dako pa wod Acholi nywal loko kede, goyo wi dako pa goyo wi laco Acholi lero lok mo peke iye ee bino kenyo kwanyo nya ariko, balalo nyo nyankole bino kwanyo nya ariko, nyo aloko ki nya ari me nono, pe culo wa luk, pe culo wa obalo kwan. Dode okede ki dako ni, nyo alok ki dako ni, nono dako ni ma in inyomo ki lim, ma itiyo ki kitero, ki kero ni weng. Obibino bene nyo aloko ki lameru mi nyong, bene pe obiculo luk mo wa obalo kwan, eh, bene pe obinyomo. Dyangnge tye ka cam i lobo i ngommi, onywal loko ki dakoni, onywal loko ki nyari, onywal loko ki lameru. In dong idong calo ngo? In dong idong mere bong mo ata kenyo gin ma konnye peke. Ee, Kono inen kong twon kwiya piny ki twon peko ma tye ka donyo i lobo Acholi-ni. Ci dong Acholi ka apenyowu, ngo gengo wun mono me tingo tong i kom balalu? Ngo mono gengo wun me timo mop i kom balalu? Ngo gengo wun me neko dyangi pa balalu, lumwogo, wek balalu gua woko ki i lobo Acholi? Owaco ceng ca atir ni balalu gimaro dyang tutwal ka dyang oto gikoko calo latin dano so ka ongeyo maber ni gimaro dyang ngo gengo keto cibakol wek dyang omoki ci oto. Yo mapol me neko dyangi dwong ata i dongo tong meru don dyang, dyang rubu ku wot peke. Nongo in in pe ka lweny, acholi wun yam ongeyo kit ma otwenyo kede luyat. Ongeyo kit ma yam wun otwenyo kede lukwo, lukwo ma kinekogi i lobo acholi calo mob justice dwong ata. Ci dong baladu eni girac giloyo wa lakwo.

nyo aloko kede nyong luk mo pe kingo nyo alok kede me nyong inge kwanyo nyari nyo alok kede me nyong pe culo luk mo pe culo balo kwan mo inge doki nyo alok ki lameru me nono ka dong ryemi ki ngom dong ryemi ki gangi atye acoli lok eni lit ma onongo myero dano weng ogo duru dano weng onongo myero ogo duru Mon onongo gwo ki i jita me co me me boro co onyo me oro lweny wek co gukeme yo mapol ma mege ki mon onongo gitwero lweny i kom balado, balado eni dong kombeddi mito lweny pa wan weng lutino ludito wa ki mon weng pien eni Kombeddi acer aye odonyo i gang, to piny aye odonyo i gang, lameroko, lumeroko odonyo i gang. Eni rac lor jwe ma yam wuryemo-ni. Wunen kong lutwa kit alokki lit, guyako dyang dyangi ma megwa gukelowa i rifriji i kam gutedowa i agulu gutimo tek gungo gupyelo i moko gutimo yo weng tin dong gitye ka bino me ryemo wan loko ki i ngomwa wan dong waa o ki i gangwa wan dong wadwogo pii lutic ma megi i ngom ma megwa lokke lit ma pe wacce. lit ma pe wacce. Eni aye kare me dongo duru, eni aye dong kare ma omyero in dong ilweny ki keroni ducu. Pien okwalo dyangi yam onongo dong nongone tek. Eni aye dong ma odugo dong kombeddi tye wa i gangi wa ki dyangini weng, rwom ma dong odwoko dyangi en dong won acoli. Kong neko dyangi adek angwen mo omwodi nongo otimo bal neko mere dyang ci omak mere ma omwodo ne kong me acel joni bene gi pe gi camo dyang ma oto kene wunek dyang oko ki yo madwong ata ka gi tolo dyang kenyo wucako mwodo dyang ki kelo dyangi wu ma yam ki kwalo wa bot wu dok odek mwodone pingo wun acholi. Lonyowu ma yam kikwalo-ni kidwoko botwu, dok wutye i kuro ngo? Wumito dok kong gunyan, gunyon ka i tyen giko, gumar ngomwu woko, ka wek wun wucak ngeyo ne? We must act now! Omyero kicak lweny kombeddi, pe kikur. Pe kikur gin mo, cet gwok ki nguk ma pud lyet jwi. Awacowu lok-ki-ni. Wagoyo duru, walwenyo ki yo weng i kom balalu, walwenyo ki yo weng i kom nyangkole, walwenyo ki yo weng i kom kaka mo mapat ki Acholi ma tye ka bino ka mayo ngomwa, ka yako ngomwa, ka neko gangwa. Kom bedo ecosystem ma megwa kibalo kukwici kwici kwici kwici kwici pien bwa ki yat ki ngo ki yadi me iye kidongo weng kiputo wa ki lwite. Ecosystem kibalo Acholi mono cito kwene? Acholi dong bicito kwene ki twon lok eni-ni? Eni dong mito ribo cing wan ma watye i lobo ma woko nyo watye kwene weng watoro cingwa me ryemo meroko ki i lobo pa Acholi. Waribo cingwa me ryemo merok ki i lobo Acholi. Waribo cingwa me lweny ki lumone ki to piny ma tyen opot i lobo Acholi. Wun wuneno lutino Icrael kit obedo i opii Ejipt, wungeyo maber kit abedo opii lit kwede. Opii-ni joni guketo i komwa i yo mapol. Pingo wan macalo Acholi wangwa pe yabbe? Pingo wan macalo Acholi wangwa pe tye ka yabbe? Ka mob justice kibedo ka timone i kom lutino Acholi ma lukwo onyo ma gitimo jami maraco, ci dong lamed rok ma dong tye ka neko gangiko, tye ka mayo dako niko, eh, tye ka balo ngom niko ki dyang ma nongo onyono ngom oketo kwicikwici, wutye ka kuro ngo Acholi? Wadong oduru ka weng, wan weng wadong oduru wek walwenyu ki lamed rok ma tyen tye ka tyeko gangwa.